Merci, Här President. Virun dräi, véier Joer hat mer eng interessant Diskussioun hei iwwert d'Zären, deemools hunn ech dat Thema entdeckt, a mir hate virun engem Mount jo nach eng Kéier driwwer geschwat, dass mer de Lëtzebuerger Produit musse méi attraktiv maachen. An dofir ginn ech Iech Recht, dass Der op dëse Wee gitt, fir dass eist Geméis an eis Friichte vill méi attraktiv wäerte sinn. Well ee vun de Problemer, deen och de Konsument huet, ass, wann en am, ech wollt den Numm soen, wann en am Supermarché steet, dann huet er e Produit, wat vun iergendzwousch aus Südeuropa kënnt, Nordafrika oder zum Deel, wann een Spargelen hëlt aus Südamerika, wat d'Mercosur nach méi schlëmm wäert maachen, well do sinn ech net enger Meenung mat Iech, mee fir zeréck zum Gebéis ze kommen, dass dat d'Hallschent vum Präis kascht an dass dat ass de Problem, wou mer am Moment hunn. An dofir ass immens richtig, dass Dir higitt an Dir gitt, jo, et si vill Milliounen, wat hei ugekënnegt ginn ass, jo, ech mengen, et gouf jo och elo e bësse kritiséiert, ech kritiséieren et net, well ech soen, mir mussen eise Baueren hëllefen, mir mussen eis Bauere stärken, well et kann och net sinn, dass eis Baueren herno mussen op anere Plaze spueren. Et geet nu emol net. Mir kënnen net sozial mathale mat anere Länner, well deenen hir Standarde vill méi déif sinn, wat net gutt ass. Dat heescht, zu Lëtzebuerg musse mer higoen an eis Regierung muss d'Bauere weiderhin ënnerstëtzen a stäerken. An dofir ass dat heiten och e richtege Schrëtt, dee gemeet gëtt. Et muss ee just herno an der Transparenz nach dru schaffen, datt, wann déi Produiten herno zwousch sinn, datt een och kloer erkennt, datt et déi Lëtzebuerger Produiten aus deenen Zäre sinn. Well wat geschitt hautzudaags? De Menu du jour gëtt zwar vläicht fir 10 Euro verkaf, Mee dir wësst awer net, wou d'Wuerzel oder d'Tomat hierkënnt. An dat ass déi Transparenz, wou een herno muss hunn, datt ee seet, och an de Restauranten, och an de Supermarchéë muss ganz kloer gekennzeechent sinn, dat doten ass e Lëtzebuerger Produit an datt dat ervirgehuewe gëtt an datt een dat en concurrence, Konkurrenz setzt mat deenen anere Produiten, déi vun immens wäit kommen. Well ech hunn ni verstanen, wéi Geméis, wat esou e wäite Wee zeréckgeluet huet, ka méi bëlleg sinn a firwat de Supermarché dat esou massiv ubitt an dann Lëtzebuerger Produiten do an d'Konkurrenz setzt. Do muss mer och eng Kéier mat der Distributioun en seriöt Wuert schwätzen, well et läit an hiren Hänn. Ech weess, si kënnen déi Produite méi bëlleg kafen, mä si mussen se net méi bëlleg kafen. Wann d'Distributioun eng Kéier géing eng Hand mat upaken an eis Baueren och stäerken, wäre mer och emol gutt ënnerwee. Dofir wäerte mär dëse Projet, dee ganz gutt ass, haut matstëmmen. Merci. Mat all deene Baueren, wou ech bis elo geschwat hu, soen, D'Banke verstinn eis net. Et kann och heiansdo am Dialog de Problem leien, mee d'Banke si selte bereet, de Bauere Betriber esou ze hëllefen, wéi se et eigentlech verdingt hätten. An dofir ass dat, wat d'Madame Welfring hei drageschriwwen huet, fir mech immens wichteg. Well wa mer d'Bauere wëllen an Zukunft stäerken, muss mer hinnen och den Accès ginn zu de Banken an d'Banke mussen déi Kreditter esou verginn, dass de Bauer och an Zukunft ka seng Entreprise weiderhin ausbauen.